موٹر سائیکلاں دا شور آ گئے ذرا آسرا کر وینے ہیں باقی سارے کو ویلکم ٹو تھی گئے سارے پیارے جے پاک ادر ویلاگ نیو ادر ویلاگ دے ماشاءاللہ خوبصورت جے نیو ادر ویلاگ کر کے دے اساں سٹارٹ صبح صبح دا ٹائم ہے میں آدھا گرین گرین ماحول ہے دے نظارے پیارے پیارے سریکی دے سارے سارے سریکی وسیب والے کو تھی گئے سارے طرف ہوا السلام علیکم پیارا جی ڈھیر سارا تے باقی میں خوبصورت جیاں محبتاں کریندے رہسو ساڈے نال نال ویڈیو سکپ کیا نہ کرے سو آج آج دا ویلاگ ماشاءاللہ دلچسپ تھی سی یہ بار این کونے تو میں این گلو کھڑا تھیا کہ سورج پوندا پہ سورج دی کرن بڑی میں آدھاں گے آئے ہائے ہائے سبحان اللہ اے سردیاں دا تحفہ ہے سہی سردیاں دا تحفہ این گلو سنجوائے کریندے کھڑے تے سورج دے وچ کھڑ کے تے باقی صبح صبح دا ٹائم ہے ماشاءاللہ اساں اپنا کیبن اوپن کر گھیدا ہے روزی روٹی کیتے سٹارٹنگ ہے عوام وی ماشاءاللہ آئی ہوئی ہے چوک دے وی سامنے تے رکشیاں والے وی تے سب آمد و رفت والے جاری ہیں تے اللہ پر خیر اساں وی آ گئے ہیں اپنے کیبن تے

اچھا میں ہولے بلیندہ کھڑا تاکہ پتہ نہیں میری آواز آندھی پئی ہے کوئی نہ بٹ آندھی پئی ہو سی آواز انشاءاللہ تے باقی جڑے سکو فیس بک پیج تے دیتے پین انہیں دے کو ریکویسٹ سکو فالو کر کے دیتا کو ہر پیارے جائے آمن والے ویلاگ سارے مل سن رہا دے پاک ویلیج لائف دی آواز اے آمد و رفت رش نہ روڈ دے نال جاری ہے نا اسے گالو شور شرابہ ویچ آمد و رفتہ ویچ آگا نہ رہا دے

چھاں جاون دا اے فیدہ ہے تے دھوپے کھڑن دا او فیدہ ہے بٹ چلو کوئی گال نی اللہ وارث ہے اے جڑے رکشے سامنے ایں سائیڈ دوئے آئے ہوئے نا اے والے تے اے والے رشکے جڑے نا ماشاءاللہ اسٹوڈنٹ چا کے انہاں گاؤں دے وچوں جڑے دور دور دور دراز دے گاؤں ہیں سارے اتھوں چا کے والے اتھاں ٹرانسفر کرے نن سارے بڑے بڑے سکول جتنے بھی ہیں وہ سارے اتھاں ہی ہیں سلو بولن دی ریزن اپنی پیاری ٹھڈیا وا تے مٹھڑا سرائیکی ولاگ جڑے رہسو نال نال چلدیں تاکوں ڈکھینے ماحول پیارا جیاں۔ اے ہے ویورز ساڈی ماشاء اللہ پیاری جے کھیتی باڑی سرائیکی کلچر دا ماحول تے پیارا جیاں نظارہ نہ ہووے تے ول مزہ نی آندا میں آہداں سنگت ایں سائیڈ تے اساں بیجی ہوئی اے گنے آلی جوار سدا بہار جوار ہی کہا دینے گنے آلی جوار ہے تے نال کر کے ماشاءاللہ ساگ بیجا ہوئے ساگ دی موسم ہے کیونکہ سردیاں دا سیزن ہے تے ساگ دا سیزن نہ ہوئے تے وال بابا جی سرائیکی دا ماحول وی نہیں آدے کیونکہ ساگ دا سیزن ہوئے سردیاں دا ماحول ہوئے تے چس پہ آوے میں دا دیسی گھیو ہوئے نال مکھن ہوئے تے آئے ہائے ہائے ہائے ہائے ہائے ہوئے تے مزہ آویں دا سنگت منہ چوں وی پانی آ گیا تہاڈے وی پانی آ گیا ہوسی جیڑھے سارے سرائیکی بھرا ہن سارے سرائیکی وسیب دے جانڑاں نال ہن جنہاں کو علم ہے کہ ساگ کیکوں آکھا ویندا ہے ساگ ایک او او او چیز ہے کہ میں آکھدا کہ سنگت کیا بات ہے ماشاءاللہ کافی چیزاں دا فائدے مند ہے ساگ سردیاں دا سیزن دا ساگ ہے۔ ہیٹ اپ وی ساگ ہے ول دے مکھن وی ہووے تے نال فل پروٹوکول ہے تے ول ساگ بن ویندا رہندا ہے موسم دا کیونکہ سامنے فصلاں دے وچ نا کافی زمیناں ہن تے جنہاں دے وچ لوگاں نے تھوم بیجا ہوئے پیاز بیجے ہوئے سردیاں دا سیزن ہے ول پروٹوکول ہے اللہ دے بندے میں دا ماحول ہے سامنے ڈیکھو سارا زمیناں دے وچ نا۔ ساکھ دی زیادہ تر کھیتی باڑی ہے۔ ساکھ نہ ہووے تاں ول مزہ نئیں آندا۔ فل پروٹوکول ہے میں آکھداں سنگت سرائیکی وسیب آلے بھراواں کوں علم ہوسی۔ ساکھ کیڑی چیز ہے۔ ایہ دور دور تک جتھوں تک تہاکوں نظارہ ویندا پئے سارے کیمرے دا ایہ چیک کرو۔ زوم کر کے تہاکوں ڈکھیندے پئے ہیں۔ ساکھ دی کھیتی باڑی زیادہ تر نظر سی تہاکوں۔ کیونکہ سرائیکی وسیب دے وچ سرائیکی کلچر دے وچ سرائیکی دیہاتاں دے وچ فل ماحول ہوندے ساگ دا سردیاں دا سیزن تے ساگ نہ ہووے تے ول مزہ انہاں کوں نہیں آندا تے اساں آ چکے اسیں ماشاءاللہ ریلوے پٹڑی تے ریلوے پٹڑی دا نظارہ اے ہے کہ صبح صبح سٹارٹنگ دے وچ ٹرین آ گئی ہے تو کو اساں ولاگ اپنا دکھا چھوڑا ہے ماحول دار خوبصورت جیاں تے سورج دا کرن غروب تھیندی پئی ہے بڑا پیارا نظارہ آندا پے اے نظارہ تاکوں ڈیکھن کوں نصیب تھیوے۔ تے بڑا مزہ اور لیول دار ہوندے ہیں باقی چلدے پئے ہیں مزید اپنے فصلاں دی طرف ساگ ڈکھیسوں تاکو دو سارا گھا پٹیندا بیٹھے گھا کٹیندا بیٹھے سوری کٹائی دا ماحول ڈکھیسوں تاکو تساں ساڈے نال جڑے رہسوں تاکو ڈکھیسوں مابتاں دے میں آدھا کہ اینڈ کر ڈیسوں ساگ دا ماحول ہے جڑے بھی سارے سرائیکی وسیب والے سارا ولاگ ڈے دے پین ساگ کو جان دین ساکو پیارا جے کمنٹ کر کے ڈیسے سن ساگ کہیں کہیں بیجا دے ساگ کہیں کہیں کھا دے اوکے ہو گیا سنگت جڑے رہو نال نال

ویلکم بیک سنگت آ گیا سے ماشاء اللہ خوبصورت جی ولاگ دے وچ واپسی اپنا بھیرا سلیم کھوکھے والا پاک ویلیج لائف دے پیاری جی آواز سنگت سردی آ گئی ہے ماڑے جے بندے ٹھڈ لگدی ہوں تاں

ٹھڈ نہیں فیل تھیندی جتنا ایں نہ سنگا ٹھڈ فیل تھیندی ہے کیونکہ سردی خشک سردی پوندی پئی ہے خشک سردی دا ذائقہ انج ہے کہ میں تن کچھ نہیں آکھ سکدا تے باقی ایویں اپنی کمال محبتاں کریندے راسو جڑے راسو اساں بن گئے ریڈی پپو شپو تھی گیدی سے اپر شپر لا گی دے خوبصورت جے نظام تے بڑا پیارا جے ماحول تے باقی تہاکوں اج دا ولاگ وی سارا پسند آسی سرائیکی کلچر دا پاک ولیج لائف دی آواز ماشاءاللہ صبح صبح دا ولاگ سٹارٹ ہے شاماں وی پے گئیں ہیں اندھیرے وی تھیونا شروع تھی گئے ہیں تے بڑا پیارا ولاگ بنایا اج دا امید ہے کہ تہاکوں پسند آسی سارے سرائیکی وسیب والے سارے سرائیکی بھراواں کو شہری بھراواں کو وی سرائیکی بھراواں کو وی جتے جتے ساڈی آواز پہنچدی پئی ہووے اس بھرا سپیشل پرسن نو سپورٹ کریسو لائک کریسو محبتاں ڈیسو اپنا پیارا جا کمنٹ کر کے ڈسیسو تہاکوں اج دا ولاگ ساڈا کیسا لگے اے سرائیکی دنیا دی سرائیکی آواز ہے تے بڑی پیاری پیاری ہے تے امید کریسو تہاکوں پسند آسی ساڈی آواز زندگی بخیر لو یو ٹو تھی گیا ساڈے سرائیکی وسیب والیاں کوں جڑے رہ کرو محبتاں ڈیندے رہ کرو تے باقی کوئی غلطی کوتاہی تھیسی تاں اساں معذرت کریسوں کیونکہ تہاڈا بھرا نواں نواں یوٹیوب دی دنیا دے وچ تے انشاءاللہ ہک جڑے اپنا پیر اساں جما لاونا ہے جے میندے ودے ہیں جڑے جام بھی ویسی انشاءاللہ اللہ پاک دے حکم نال تے باقی کوئی غلطی کوتا ہی تھائی ہو سی تے اساں ہاتھ بات کے معذرت کرے سو دلو تے باقی خوبصورت جے لو یو ٹو تھی گیا ڈے سو آج دے ویلاگ نال اجازتاں اپنے سریکی وسیب اپنا سریکی وسیب تے اپنی محبت کرنا لی آڈین تے محبت کرنا لی ساڑے ویور اور اللہ حفیظ